ajam kode ajam kode manyisi ni odhi owal gi chuore odhi kuzoyana ila no odhi ozoyana mana gi chuore an ok adwa wala manono nobiro kama wawuonti an kako bwana magzi aneno guok gi chien Eh, iwinjo eh. to chi- guok dwa kayo chi mkamba ta ambe nyisi ni jaber wachako ringa guok simame na hapo eh, eh. kae to biro niwacho ni an adwa se- ni- nas- a- a- adwa soyana gi- gi- gi- gi chi- gi chi ng'ata en ema dhi ang'iso ni lakini tito ni kod kiwayanyre ma wadhi adhi adiro ma be ke- ng'ane bwana moro ma- ma plamba moro ma piny ma- ma gine Mm, ma emodhi dak- othegowa othegowa gi saduru Yeah. mana nodwa oh emotuomo wang'ino Eh, Maxi bwana eh, mo gini mato mbome mnogwa ng'ato no- nochogoya marufuku Oh. Eh, Ah, pole. Maxi Mm. isewinjo kozoyana moro sani koro wakelo chike abich Mm. ma kineno to ng'iso ni isechako zoyana gi dhako Eh. gi- gi chiegi Eh. e ot kanyo ero mano gima ok onego bedi Eh. iwinjo Mm. achaya to rach achaya to afadhali koro kik udag Acha to jok. number nadak. one Eh. kisechako i- i- ineno chieng' moro irwakori maler bwana mipich gor moro isegombo neno pira Mm. bedo nga busy the whole week The whole bana week. kae to kiwuok idhi neno mipira mambe maboys ni obiro metho kanyo mtani Orawni, kanyo eh. e orawni Mm. bwana wadhi uru kae to dhako lawi gi chupa mano matin nidhi kownego ina kia mipira ichake dhi rawo mana kia gikomba e sitol moro kia ni nya- ki- kia ni mama moro kia ni moria kia ni munubi Kare- ni en ema ina ne ber apenjou kare mago tang'o namba to kusoyana ila nok wadwa namba to Eh. kusoyana type mar kusoyana moro nitie ka maksi Mm. saa tin Mm. eh, ing'iso ng'ato niya Mm. iwuoyo gi ng'ato ing'iso ng'ato ni Mm. kuja juu Kuja juu eh. saa tin Aha. kaeto ng'ato duoki kaka odwaro Ni- Nang'o? ni- ni yeye ajisikii nayo nayo na- na- na hiyo yeye ajisikii Ambano nayo to sasa. kusayana to mano to koro ok ber sana. namba 3 Number 3 eh. ka dhako osechako oro nyathi iri Mm. Eh, ni ni ote to ok rach. Mm, ni ote Ni to yore ber. nyathi niende ochukue simu ya dadi uchese nayo game. Mm. Tiwinjo, ing'e ni mon paroga ni joma chwo gin binti kisiwi. Masikio yangu sio kipofu, nyalo bedo nawinjo talenga lenga for the sake of nikech mtoi. Eh, nikech Iwinjo. respect. Yes, but respect. Number th- number 4. Eh. Kusuane number adi? Four. number four Mm. bwana mato leto bwana Mm. ni yudo dhako bwana gokinyi kose mondo yawo nyako chia bwana en oneno repeat mar nyako chia oneno ne thapgi Mm. onene one, o, o, o, bwan, yani en tije en neno tv to gi nyiero to gi nyiero to gi to gi wuoro ni ken ken kia be an ken ni, ni en koro onge moral ibire ot iyudo kapok otedo ni onge moral ni onge moods ni, ni par ni be an otho Mano Number to kwa five. biwuoye ahinya. ok wabi wuoye Eh. ok- bana nitie gik ma ok wabi wuoye mang'eny Eh, number Number five. five, Mm. mabeyo ka wadwa wuoye to chunowa Mm, Mm, ng'ato iya iya kama iaye mm. kaeto ng'weyo lepi chak ong'we lepe ni moni dak ong'eyo kwani modhi mage ma en mong'eyo arufu ge ni perfume ni dak ang'e dak dak ang'e ni ma to mo mane Kwani kwani ndo chegi no ngeni dum ganade. okay it eh ni kalo onego bed na dum nade ka dhano dum nade Adier nti ayo dero penyo Wa- nyu. walo el such such Nitie ga much jokes. dhano. Jomage. Max awinjo ni chiegi noduogo. Pod eh, bana ng'ama ng'ama ng'ama ng'isiga news ma miriambo go No, pod. an be awinje mana chiemo kamba mana ng'isi na ng'iso ni guok dhi kaya no. Eh, Bana nyulo Be mana- hii. Into tindi riambo kama. Ai. Hata be makasa wacha kuringa guok mera eh, eh, jogo boworo ne ambe mang'e kisungu Kiswahili. kiswahili mera. Mano Eh, but ne Kiswahili. wachat kode Mm. awinjo nodwa we bwana no. bwana. Ah, Kwani Miriam. mkamba changu maraya. Mago ting'e nade? Ah, mana mana mniusi.